CBI channel rak leng tawntu laihritlai ka miphun hawi dawt hna nan dam dih hna maw? Hi kan CBI channel nan kut kan tlaih hna ti kha a hmasa van chim ka duh. Tutan kan biaruahnak ding a pakhatnak cu Falam, Falam ah a kirmi mipi thongkhat chungah minung pathum hrawng bom an lamh. Cu pinah amah Kawl Kawl ralkap kan ti lai maw? Mi Aung Hlaing SSPC ralkap zong bom an lamh timi kha anmah ai lamhmi zong kan um le bom lamhnak ah minung phun hnih nan um cang timi kha ka van chim lai. Cun a pahnihnak ah CNO pa cheukhat hna nih NSP an si he biaruahnak an tuahmi hi an caah duhthim ding um lo a ṭha ve ko timi kha ka vun chim lai. A pathumnak ah kan dohthlennak hi zeiruang dah der, kan dohthlennak hi zeiruang ah timi kan der i tutiang kan nonok peng timi zong kha a pathumnak ka van chim chih te lai. Siahcun kan bia a hram a thawk a kan van kal lai i a pakhatnak van chim ka duhmi cu Falam cu Ralhrang rak ṭhawl dih si cang i inn le lo ai ruakmi tete zong um. Zung rianṭuan zong rak chuahtak dih si i cucu ahcun Falam cu an van kan nam ṭhan i kanmah miphun ralkap hna nih kan kham khawh lo caah ti bantukin Falam khuachung ah SSPC kan ti lai ma, SAC ralkap hna nih mi online le ralkap kan ti lai maw mi online hruainak ralkap nih tutan ah falam ka chung ah sersiamnak falam remh ding an van tim i cu chung ah cun hika hin electric tete zong an van remh i electric riantuan mi ai hlawhfa mi minung pahnih kha khua chung ah bom an alamh ti kha kan theih cucu a dik mi si mi hlan ah hin amma ralkap lei zung riantuan pawl zong bawmh na lamh i an kut thei zong choi i an ke hna bul timi zakha kan theih cucu thawpang dingmi si cucu a si khomi a sinak a ruang cu zeidah a si ti si ahcun cucu a dikmi cu zeitindah mipi zong kan ralrin hau ti si ahcun hika han van ṭhi pheihnak si loin thantlang kirnak kong te hna zong kan chim tikah Hihi mipi hna kirnak kong kan chim tikah mipi hna va kir hna seh law va thi hna seh ti bantuk khi si. Zeicah ti si ahcun pakhat le pakhat a doh tikah mindbomb kha tampi rak phum si. Khattelei kan dohmi kan ral zong nih mindbomb kha tampi an phum ve. Khattelei zong nih mindbomb kha tampi kan phum ve hna. Rap bantuk khan kemkip ah bom kha rak tarh cio se khuachung ah khan. Le hi tikah hin Amah kawr kan ral zong nih mi kha an tarmi kha an tarnak hmunhma khan thei cawk ti lo. Cun kanmah mipi ralkap simi zong nih an tarnak hmunhma kan thei ti lo. Mi hi van thianhnak ding ahhin a harsa tuk cang. Tutan zong in Falam ah khuachung ah electric rianṭuanmi nih an lam timi hi hmailei zong ah mi nak tam deuh in kan ton ṭhan dingmi atu cu a pakhatnak khuachung a kirmi hna zong nih kan ralrin dingmi si. Zeicah kan ti si ahcun dothlennak rak tuah lio ah khan a hmasa ahcun mine bomb kha thir in rak ser si i thir tlaihnak bom kha amah kan ral hna zong nih an thiannak dingah khan an kalnak dingah khan rak checknak tu a si. A kan check tikah mine bomb chiahmi kha rak theih cio i takhan rak fimhlawm cio si. Atu ahcun pakhat le pakhat kan bomtarmi kha takhan kan check piak hawi kan theih cang cik tikah plastic in bom kha ser cang si i atu ten ah hin plastic bom sermi cu thir tlaihnak i checknak nih khan a tlaih ti lo caah khan hi te bantukin khuachung ah aho hmanh nih kan tarmi hi bom hi mai bom hi check khawh ding si ti la lo cu check khawh di ding a si lo tikah cun kan chawva khuachung kan kir tikah a kemkip kan rak tarnak vialte kha hopaoh nih a lamh khawh dih si timi kha a pakhatnak van chim ka duh. A pahnihnak ah Sian O upa cheukhat hna nih an SPNC Miorhlai nih miphun lungrualnak le daihnak bu tiah a sermi NSP an si hi a sermi kha mi hna nih CNO upa hna kha hei chawnh i biaruahnak kan ngei hela ti si loin CNO upa hna nih mah hna khan hei chawnh hna i khah bia ruah ding si ti ah khan kahdaihnak hi bia ruah ding si ti ah khan an chawnhmi hna i an vai chawnhmi ah biaruahnak an va ngeihmi si le hihi ahhin CNO upa pawl hi an pelh maw ti ahcun annih caah cun duh thimnak um ti lomi na duh si le cepa varit na duh si le cepa cepa na duh si le cepa ti min bantuk ah lunggar mai tem bantuk ah um cangmi si zeicah kan ti si ahcun CNO upa hna nih online ah thawngthal tuk in bia an rak chim an biachimmi tete zong khan nan rak theih lai an pastor a reverend doctor a ci lian kap te hna zong nih ralkap thazaang kan sernak ding thonghra kan tlin khawhnak ding tiang kha rak chim timi thun te hna zong nih falam an rak lak khawh ka lio ah khan zeitindah an rak ti ti si ahcun a nepi ro tiang kan pukpi in kan phan lai ti tiang hna khan rak chim takhan Macilawng si loin Rev. Dr. Ngun Hlei Thang te hna zong nih an bia kha a rak lianh tuk ning kha nan theih ko la. Mi cheukhat zong nih Falam an ran lak khawh kha kan Falampi a duai lo e tiah sopum te hna an rak lam ning kha nan theih ko la. Ah, cucu an thil sining, an bia rak puam ning le an lungkal ning kha nan rak theih ko la. Cucu ahcun zeidah sian upa hna nih an rak timhmi a tlang thlurpi a pit thlurpi CTC ahcun CNF CNA kha ṭhawn lo CNF CNA kha zeitluk in a than derter i CNF CNA kha aa thih ding tiang hmanh kha Chinram chung in hriamtlai in sinak ding tiang hmanh khan hloh ding an rak timh. Cucu zeitindah na chim khawh nan ka ti lai. Zeicahti a si cun CNO upa hna nih bia an chim tawn ah advisor zong an si tawn ah zeitindah bia an chim ti a si cun Thantlang Hakha ti deuh khan an rak ti. Le anmah CNO upa hna zong nih hin Thantlang Hakha an rak ti peng CNF CNA kha zeiruang kan ti si cun vei le bang hna nih cun Khuanglian sum hna le bang nih cun Chinleng khawngsil hna cu zeitindah rak ti kha Cawbuk khawngsil ti tiang hna dawhphat ti rak ti kha a. Zeica kan ti si cun an palte an hruaitu an advisor te hna zong nih khan an bia rak pawm tuk ning. Tu ten ah macu zeidah an a thimmi an pel lonak a hram te kha ka van ka chim duhmi si. Mi hi biaruahnak an tuahmi hi an cah duh thim ding an ngeih ti lo caah an a thimmi si. Cucu anmah lei hrap cun a dik ve ko zeicah kan ti si ahcun ralkap thazaang le an nei ti lo sian a upa hna nih ralkap thazaang le an ralkap thazaang le a der cang Chin lengkhong sil rak ser lio ah Chin cozah kan rak ser lai kan ti lio ah annih cu funtom duh lo in No Theng Kap le Peter Thang nih Aizawl ah Thang Chuam Phei te Zo Mang te ho Mindet Matupi lei hrawng minung kha an rak khamh suat hna i Chin Lek Council ah a fun lo ding in bia an rak ruah hna i rak kuai ding in CNFCNA nih tihin an kalpi ning si CNFCNA he a thazaang kan der te lai ti an rak tim i matu cu an rak tim i thlanglei kan unau Mindat lei uh, zomang te uh, mindet lei hna thlanglei kan unau nih an rak zumh ve i uh, Chin Brotherhood tiang an rak dirh Chin Brotherhood an rak dirh i Chin Brotherhood cu thong ngai bantukin Chin ram ah hruaitu kan salai ti bantukin online biatak ti an rak aupi cucu a rak dirhtu hmasa zong cu mi zeidah an si ti cun ruahnak a rak chuahtu zong cu uh, MNDAA mi kawpi chomin Sian-o upa hna nih an rak tuah i Chin Brotherhood timi an rak dirh. Chin Brotherhood an rak dirh zong kha zeitindah sullam rak ngei lo ning si ahcun unau rak sami ko zong khu unau kan si timi buin an rak dirh caw. Chin ram ah miphun pakhat kan si lungrualnak kan kal cuahmah CNF-CNAM komi ah khan brother in brotherhood in ah, an rak dirh cu. MNDAA lei hna cu an dirmi cu aining cu zeicahtiah sian ram le chak le thlang ah Khe aa te hna unau kan si tiin an rak dir le unau kan si dohthlennak ah an rak dirmi an pelh lo cu kannih cu Chinram pakhat pakhat unau kan si ti an rak dir maka an rak dirnak ah khan CNFCNA kha der tem an rak tim i ma cucu an hlawh tling maw kan ti si cun an hlawh rak tling ti lo pakhatnak ah a pahnihnak ah CNO upa hna nih zeidah an hlawhtlin ṭhan lo ti si cun an hlawhtlin lonak cu Falam an van lak khawh in Falam ah ralhrang an van ṭhawl khawh in an bia rak tuam tuk i kanmah kan ṭhawng ko ti bantuk lungthin an rak ngeih i kanmah Chin unau simi lila Khualngo CDF Khualngo le CNF uh, CNA Mahafaw kha an rak an rak dehdai sual hna. an rak kah hna i CNFCNA le CDF hualngam cikhat te an rak soh tak hna i tlawmpal ah an hnun an van dawi ciammam hna i makha te nak hen Chinram buainak kan ser lai i CB kan unau nih thlanglei nih siseh MDF siseh Mindat lei siseh Kanpalat lei siseh PDF zolen nih an van kan zuan hnawh te lai i mihi nih hin ah CNF CNA hi batak tein kan nor ti hla le hmunhma ngei lo kan tuah ti hla an ti bantukin an hlawh rak tling ti lo batak tein kan van nam hna le unau le unau buainak tatak dingah cun amma tuah sernak rak thet lomi kha an hoi le dang zong nih brotherhood zong an bom bom tin hlo makha thok te khan CNDF CNO CNDF cu thazang du sa ten zor e ralkap a chiami ralkap an hriam a chiami tiang ai apmi tiang um makhalong siri lo apani apathumnak ah zeidah um rih ti sia cun falam rak lut ding i rak kham lio ah khan mit veilo ah mi tampi nih ama an hriamtlai an dih uh, an CS tiang in Chinlung media va kal i uh, ral khamṭi ding a rak ti i a kan khamṭi CNA nih a rak hruai hna i batak tein an khamṭi macu cu Chin Brotherhood zong an rak kai i Chin Brotherhood kha tlawmpal te an rak kai i an kham kho ve ti lo kan kham kho lo tikah Falam CNO CNDF cu hmunhma khoika hmanh an ngei ti lo ṭhutdirnak hmunhma an ngei ti lo PDF Zohlen chungah sinah tlawmpal an fon PDF Zohlen sinah an fon ah le anmah hmun lamha si ti lo tikah ramleng lei in chawva petu zong an tlawm tikah culawng salawm falam an laknak leiba hmanh an cham thluh khawh rih lo tikah an upa hruaitu hna supporting pawl nih Batak te an van dai thlen cang hna i tutan ah pacawm kawl honak in kampawk an cawm te lai ti an ruahmi ri khuadar le ṭio hrawng an ṭhut khawh ti lo caah ti bantuk si. Cu lawng si rih loin khatalei thlanglei an hriamtlai tu hoi brother hoi ai timi thlanglei kan unau hriamtlai hna zong nih CPU, CPA timi an van phoih anmah cu ṭhawng taktak in an van kal i takhan an kal i langhlatpi an si tikah hriamnam an bawmh khawh ti lo tikah CNO upa hna nih tutan ah an rak i timh bantukin CNF-CNA kha kan ṭhil kho ti lai lo ti an, an ruah caah tu bantukin annih caah cun duh thim ding lo caah tu bantukin SSP nih a sermi uh, NSPNC he biaruahnak an ngeihmi cu biaruahnak an ngeihnak a ruang cu a si. Zeicah ka chim duh ti maw cu vialte an hnulei kong cu zeidah ka chim duh ka ti si CNO upa hna hi thim ding a ngei ti lomi hriamtlai an si. CMA sinah kana fon lai Chin Leng Council kan na fon lai tiah len Chin Lengkhawng Sir CNFCNA upa pawl kha Falam rak kai dingin ralhrang a chawntu cu amah an si ti tiang hmanh dakaw mu on rak phut rih kho. Sual a kan phut rih. Matupi ah li a kan ton rih. CNFCNA pawl le ralhrang pawl hna cu phone ai chawn peng i bia ai ruah pengmi tonnak ka ruahnak a ngei pengmi an rak kan puh peng khan an chim min an theih la sopum zong nih chim a dangdang an upa tu zong nih an rak chim peng kha CNFCNA kha an rak zumh lo tuk tiah tuten ni an thazaang a der tuk hnu i zeihmanh an ral bantuk an rak ruahmi ral voi zat thla kan ser online ah ral voi zat zat thla CNFCNA kha an rak ser hna mu cu lawng silo in nunnak le an hmunhma tiang an ka ring hna cu tep maha fo tiang an ka CDF fual ngo tiang an fakat hna cu nunnak kha zeithla riam a liam makha nu mipi mah miphun le miphun karah thisen luatnak le thisen chuahnak ding a chuah taktak mi cu sian o upa hna le si sian o upa hna si cu kha tikah miphun a leirawitu le miphun hawi cungah miphun khat cungah thisen chuahnami cu miphun hawi sinah lung a rualnak an ngei ti lo cu a komhnak um ti lo cu zeicati cu an tuahsernak ṭhat lo tikah miphun a miphun hawi dang he khan a tuahsernak lila amah ei pharum cang i komh vai komh ding kha a ngah ti lo cu atu ah CNO upa dihlak kan tilo hi CNO upa cheukhat anmah cu khenh chuah ning te kha si sa an upa cheukhat zong nih an theihpi mi hna selo mi ah hin an CS Trumpi zong rian an chuah cang cu phone ah mi an kal hlan ah hin a ruang cu upa pawl nih khan timh lamnak an rak ngei vi har cang an rak sui sam viar cang zeicahtiah thih duhthimnak an ngei ti lo caah khan annih caah cun lungkar mai tenh bantuk an si cang Victoria camp van kir ṭhan ding le training an rak kai ṭhingnak kan pale sin van kir dingah le an hmai an khap ti lo an rak thangchit mi vialte hna online in ralhrang he chawnh an rak pum vialte hna Cucu annih caah cun duh a thimnak an ngeih lio caah hi tu bantukin biaruahnak an ngeihmi hi cu annih caah cun duh thim lunglah an ngei ti lo caah khan si ko. CNO, CNDF cu CNO cu upa pawl cu zeidah a si ti si cun tutan biaruahnak an ngeihmi hi Annih hriamtlaihmi cu Chin rampi an min cu national, Chin miphun hnuop in Chin National tiah min an i bunh nain national si loin amah Falam himnak ca lawng hriamtlaimi an si kan ti khawhmi si cu. Zeicah ti a si cun thisen nunnak tampi a luang cangmi mino tampi thisen nunnak tampi a luang cangmi an pek cangmi kha biaruahnak ammah peng ammah te lawng va ruah kha Chinmi ca luatnak ding selo cu an min hi hrim zong ai ke lo cu national min an bunh nain ammah fa falam khawchung falam peng man selo cu ammah falam khawchung luatnak ding ca lawng an tim ca do ko tu ten ralhrang he Kan doh lengmang mi mino tampi thisen nunnak an pek cangmi le zeirel loin biaruahnak an va kalnak cu si cu. Ka pheisa hin tam ial CNO kong hi ka chim. Zeicahtiah cun annih cu an lungput ka theih cu. An lungput le an kal ning hi a dik lo. Zeicahticun miphun pakhat le pakhat thisen a chuahnak ding le miphun pakhat huatnak le remlonak le miphun pakhat hriam a tlaimi kan miphun ah hriam tlai cangmi um komi a ṭhawng sual lai ti a phangmi bu a dirmi dawh an si cu. Cucaah cun hi kong hi fak deuh in Ka chim peng khah, anmah lei supporting pawl zong atu ten ahhin zeicahtiah cun Falam cu an kuai cang cu. CNO CNDF thazaang pemi le pe lomi kha tutan ahhin khi CNO lei pawl hi Falam peng lei hi an ṭhen cio viar cang. Zeicahtiah mi tampi nih dohthlennak ah mino hna thisen nunnak an pekmi ah ah dirpi hna un ti le sian a upa cun an lungput le an ziaza an rak theih ko nain kha hi ralhrang kan control nak ding cu ti an rak ti le he ti an rak dirpi hna cu an tlang aunak khi zoh u law pa nak man nu an tam deuh cu nu an tam tikah nu nau man ni he te thazaang an pek hna cu an an nu le ti nih Kha Falam an van lut le Falam lut mipi kir ding van si le honi minan thu le hotel nih tlang au nak na bawm ngam ti hna maw bawm ngam ti hna lo cu na dir pi hna lo ruang si cu an dir pi hna lo cu kan dir pi hna lo cu ralhrang do nak dir sin Falam ram chung ram liang mi zai mi zai zat ni da an rak an dir pi hna Zankhat ah dollar na kholh man ah zazat dak chuah mu. Sana bel tu ten cun nan na ṭhen chio viar. Khakha kan rak chim lengmang mi sian au upa hna nih an i tim mi hi zei hman se lo. Amma Falam peng i Rikhodar hrawnghrang ṭhut i amma a Pumpak hmuhnak miaknak ding cah miphun cah dirmin si lo. An min hrim ah national min an rak bunh ngam hi an ral zong tha ka ti. Mi hi chimi pi zong nih tiza cui ding si, cui hna ding si. Zeicah ti cun national min hna bun cun national dir hun te hin cawlcang le um ding si cu Chinmi pi nih min thu ti zong ti ṭung hna lo. Bia ruah cang ti zong ne ti ṭung hna lo. Atu an da soisel viar hna cu. Cucu ahcun CNO ti national min hna nan bunh hman Chin mipi nih ti za cuai ding si mi mu. Le CNO upa hna cu an timh mi kha hlawh a tling ti lo i an ca cun duh thim lo i hi ralhrang hna he kan doh mi hna Mino thisen nunnak tampi a thle cangmi hna, an thlet cuahmi hna he biaruahnak cu an ngeihmi si. Mucu biaruahnak hmanh cu amah lei nih kan domi hna, kan ral rak simi hna nih biaruahnak an sawmmi hna si lo dah amah nih an va chawtmi hna si cu si an a upami. Zeitluk tlak an tlak cham cang nu. CNO upa hi nepi ro kan phan lai. kan pukpi he kan phan lai. Chin ram cu kanmah kut a um lai tiah heh te online rak aumi cu tuten an tlak chap ning a fah tuk ning. Minung hi zeitin kan bia he kan chim sawhmi ni he kan hnu le kan kan hnu in zeitik tiang thlak kan dawi timi hi theih ding si. To thlennak tu mi vialte mu. Ti lu lian in kan lian hi tuten na hin hi Rit te thih bang nan thi cang hlah. Dohthlennak ai thawk ka hrawnghrang nan bia lianh ning nan bia puam ning atu hi rit te thi bang nan thi cang le a hram kam bongh lai nan timi CDF siseh pau do thlen nak a dir mi vialte nan ti mi zom hanu upa hruitu pawl an rum viar chang i mino pawl thei mino pawl nan hruitu pawl di ana zang ta thoma ala zeicahte cu an rum cang hna cu ramdang in chawva hi te kan pekmi hna vialte ram chung in ngunkhuai an lakmi vialte an rum cang hna cu a thli tein bank ah tangka zat nan chiah rengkun ah inn an ngeimi hna ka limiu in mun zat an ngei zom hanu adang CDF upa pawl zong an kan zam tak thlup ma lai Miphun ca kan ṭuan lai kan ti ahcun zei bantuk khoika hmunhma thlak kan ṭut lai kan dir lai timi hi a luhnak a ṭuannak hmunhma kan rak pelh sual ahcun tutan CNO upa bantuk hi kan phan te lai. Ngung. Cucaah cun mi hi kan Chin miphun nih kan hmai ah ralrinnak a kan petu le kan thlalang bantuk siseh CNO upa hna nih zeitluk in dothlatnak i thawkka ah an bia puam, an bia lianh, atu ten ah zeidah an kalpi ṭhan? Makhakha cu a dang hriam a tlaimi pialte zong kan lungfimnak siseh, thazaang petu zong, ramleng leimi zong kan lungfimnak siseh ti kha kaa hem bantuk chimh hna ka duh. Kan dohthlennak hi ngol awk ṭha lo. Cu ngol awk ṭha lomi ahcun na, na umnak a hmunhma nai pelh sual si ahcun thazaang na chuahnak hmunhma nai pelh sual ahcun cucu na peknak le na dir hmun ah pakpalawng si kho timi kha kaa hem chim hna ka duh le tutan ka chimmi mah vial siseh Chin Lengkhawng sil ah mi zei bantuk pul ah Chinland Council ah paṭha men um i Chinland Council in timi kong kha ka van nolh piak ṭhan hna lai mu le tutan cu mah vial siseh law ka chim ka relmi uh, hawi sin hram awk a tlak ve ko na ti si le mi sinah uh, rak hram te uh, va share kho sin o hoi le sin zong kuat kho si timi kha ka van chim hna ka duh na cungah tampi ka lawm chun ṭha mang ṭhan hang